Югары Пышалым авылында яшәүче Рөстәм Зиятдиновны гына алыйк. Хәр яктан талантлы кеше ул. Андыйларны руслар самородок диләр, ягъни тумыштан талантлы кеше. Гармунда уйный, җырлый, бии. Искитмәле блогер да әле ул. Бер көнне Арчада урамда очрашканда, Күлләр ясап ятам әле, бер килеп китегез, диде. Без килеп туктаганда, өч-дүрт ир-егет озын торбалар янында нәрсәдер эшләү белән мәшгульләр иде. Безнең бит мәчет төзелгән монда инде. Нәкъ безнең төп йорт каршында. Монда действительно мин моны горурланып әйтә алам. Бу Гаптунур мәчете бу. Моны әти салдырды бу мәчетне. Бу моны бик күп еллар буе уйлап, фикерләп жүргән дә, и каршында төзетәм дигән и Алланың биргәненә шөкер, молодец менә урныш мостаусын төзетте. Шуннан соң әйтәм, әти шундый эшләр белән иткәч, мин инде бу күлләр турында бик Э, күп җирләрдә карап та кайттым, күп җирдә инде мәйдән туктале, авылда да шушындый бер күл ясап булмас микән дигән бер 7-8 ел тамыр азат уйлап җөрдем инде. Менә шуннан, мен әйтәм, авыл советларын күреп, э, управлениеләргә барып, шуннан главаларга кереп, әйтәм, шундый-шундый нәрсәе, шундый-шундый нәрсә эшләп булмас микән дип, 9 ай документ артына җөрдем мин менә күлнең Алтын алдым. Шуннан соң менә ни Ошо үземнең дус жигит инде Фердинанд Гәрәевич белән әйтәм, шундый-шундый план бар иде, давай тотынып карыйбызмы дигәч, менә шуңа тотындык та. Менә монда хәзер инде кыскача гына аңлатып китәм, менә монысы авыл өчен, моның авыл эчендә менә су булачак монда. Беренче чиратта. Менә монда э, пожарный грант булачак Алла булса. Менә бу әле бу эшләнеп э, ни менә монда чүплек ие. Гомергә җыелып килгән чүплек ие менә боларны бетереп, монда э, пожарныйлар ниләр өчен бу Алла сакласын, конечно. Шуннан менә монда күл буласы. Алла булса балык күле. Монда Менә шушы Шалымка елгасы моннан да ага. Күлгә кереп, тегеннән дә агып чыгып китә. Ие. Менә шуннан Галим бабайның менә анда күренә ул. Куллар белән теге әзрәк шишмәләр ясаган булганнар да бар. Менә шул шишмәне һәм кое иттем мин. Менә анда алты ничерлек кольца. Ие, моның эшләре бетәсе эшләре күп әле. Бу я насос төшереп менә бер ниме зур гына бер савыт куеп, шуннан автоматически алынып тора торган, алмашынып торырга кирәк бит инде. Алла бирсә ясыйбыз ансын да. Рөстәм башта сагаебрак калган кебек булды. Тикшерүчеләр килгән дип уйладымы шунда, килгәләп торалар ди. Жалобалар да бик күп булды. И ул ансына караган юк, жалоба булып торырга тиеш. Значит, кеше күрә, эшләгәнне, молодцы, күбрәк бирсеннәр. Ну, моны барыбер эшләп бетерәбез инде, Алла бирсә. Монда не бу болай гына булмый. Моның стеналары э, ней, матурайтып, бу әле алда моның эше бик күп әле тагын. Монда менә фарил, Алла бирсә җибәреп булса, я фарил, Я, Налим, менә шундый балыклар була монда. Шушыңа иң беренче әйдә менә шулай итеп эшләде дигән кеше э, бик зур рәхмәт аңа. Безнең Акбарс агрофирмасы Сайдулла Имамович. И менә торбалар бирде. Иң беренче шул булыша башлады. Шуннан э, Агрофирма атамый безнең яңа кырлай. И генерал директоры Марат Гаптулхаевичка бик зур рәхмәт. Шуннан менә минем үземнең дуслар инде хәзер әйтәм, Арчада үзе Максара малай ул. Самвазу самгрузу камазы белән бик каты булышты Алмаз. Аңа бик зур рәхмәт. Әйе, шуннан соң Әтнә җегете, Өҗем җегете бу, япь-яшь җегет, э, тузы самвазу самгрузу камазы белән э, ней Рафик дигән җегет, бик акыллы җегет инде бу. Аңа бөтенләй дә рәхмәт. Молодец җегет. Шуннан Илфат Лызи, Балтач районы, Лызи авылында тора бу. Моның үзенең масс краны бар, бик зур. Төнлә дә килеп җитә бу, иртә белән дә килеп җитә. Моңа особый рәхмәт инде. И, молодцы, җегетләр, бик зур рәхмәт. Монда менә авылдан Нәкип Наил, менә Фердинат табый, шуннан соң энекәшләр белән рәсемнәр үземнең булышалар инде. Аларга бик рәхмәт. Ну әле монда менә э, бу күлләргә килгәндә монда тагын әз өйдертеп бер 60-70 сантиметр менә моны.

Моны кайбер кешеләр инде кай җимерелә, нидән җимерелми. Монда экологически чиста урын була бу. Монда бөтен чүпчәр алына, монда тигезләнә. Әле монда уйлап торам, шундый хыялый да кеше инде. Киләчәктә Алла бирсә, кара менә балчык белән бөтенесен тигезләп алып, уңдырышлы кара балчык чәчеп. Карбыз белән дыни үстереп булмас микән менә шунда? Менә урыны шул инде аның. Менә бу, э, әйтик, стройканы, менә үзебезнең авыз егете, мин менә әти исе белән бергә укыдык, бергә үстек, яхлар белән э, училищеларда, үрнәкләрдә бергә укыдык. Моның малае Дамир Фатихов Дамир Яхварович менә училищеда үрнәктә укый бу малай. Бу бик перистик бу малай бу. Амкадур тракторы белән Так, менә бөтен дөньяны шул малай казып бирде. Менә бу

Тагын әйтми калган э, кешеләр бардыр инде, үпкәләмәсеннәр. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Җирне үзенә рәсмиләштерде Рөстәм Зиятдинов. Бар да законлы, ә акча алуы турындагы сүзләр бар да уйдырма. Авылларда мондый кешеләр күбрәк булсын иде әле.